tũikareire tũhoe tũkĩte tũtitikĩte mwathani mĩrigo mĩritũ mũno ma thĩinĩ wa ngoro citũ mĩrigo mwathani ĩrĩa mwathani tũrehete mwathani harĩ we Tũmũthĩ ngĩtwĩra Mwathani tware harĩ we nĩ gũtũaũra na ũtũhe Mwathani kĩhurũko. Reke Mwathani tũkore ngoro citũ, ũtũmenyithie Mwathani wendi waku, nĩgetha Mwathani tũgĩe na ngoro- ngoro ya kũũhĩga na ya kũmenya. Kĩaria Mwathani na ithuĩ Baba Mũthingu na ũtwĩke ũguo. Ngoria Mwathani igwĩte mũno Mwathani ũke ũciũkĩrie. Iria ciagĩte mwathani thayũ ũke mwathani ũcihe thayũ Iria mwathani ciagĩte kũmenya baba mũthingu ũcio ũcio ũke mwathani ũciĩmenyithie Ngĩarĩria mwathani ndungata ici mwathani tondũ nĩ mwathani ũkwaria nani baba mũthingu kwaria mwathani na ũkũngerera ona nĩ mwathani nani na ngoro yakwa baba mũthingu ũkĩmokĩria baba mũthingu ona nani njũkĩria ũkĩmarĩria baba mũthingu ona nani njarĩria kana kũrĩ Kristo twahoya ona ningĩ twagweterera amen Ngai nĩ mwega na hingo ciothe Na ũcio nĩguo ũndũire wake. Bwana apewe sifa. Rĩĩtwa rĩakwa njĩtagwo Kĩhara wa Ndirangũ, makĩria macio mothe ngahonokio nĩ Mwathani. Nĩngenagĩra Ngai na ngamumbũra nĩ tondũ wa ũhonokio wake, na makĩria kũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mũciĩ ũcio wa matu-inĩ na gũtũũrania nake matukũ matarĩ mũthia. Nyumĩte thĩinĩ wa parish ĩtagwo Gathaithi. Gathaithi ĩ kũrĩa Kiambu, ĩ thĩinĩ wa Kiambu County, constituency ĩtagwo Gĩthũngũri, thĩinĩ wa presbytery ya Gĩthũngũri. Na ngakenera Ngai nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ akĩhete njũke thĩinĩ wa kanitha ũyũ witũ wa Thika Town Church nĩgetha twarie kiugo kĩa Ngai. Kwenda gũcokeria athuri a kanitha ngatho. hamwe na mũtungatĩri o na Evangelist Titus tondũ wa kũhe mweke wa gũka kwaria kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa kanitha ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai ekwenda. Bwana apewe sifa. Nĩ rita rĩakwa rĩa mbere gũthoma kanitha ũyũ ngahunjia no nĩ ngĩgĩũkĩte kuo kwĩna maũndũ mangĩ through my friend your Evangelist Titus. Tũkĩmenyete nake ihinda inene na tũgakorwo nĩ tũthomete nake thukuru o matĩna matiganĩte kwa ũhoti wa rĩtwa rĩa Ngai. Mwathani agocwo. Praise be to God. Nĩ gwĩkenera Ngai nĩ tondũ wa ũguo. Ngagĩkorwo na niĩ Ngai nĩ akĩndathimĩte na akahe mũtumia na tũkarathimwo na ciana igĩrĩ cia tũirĩtu na nĩ tũragoca Ngai mwena wa gathaithi. Tũtingĩhotire gũka nao tondũ gũkiumĩte o tene na haitũ no haraihu, makĩnjĩra ndakinya ndĩmũhe ngeithi ciao nĩmwaciamũkĩra. Megũthomaga gathaithi kwĩ nakuo kwĩ na maũndũ mekuo, ngakĩmera nao mathiĩ matũrũgamĩrĩre mwena ũcio, naniĩ njũke mwena ũyũ tũthiĩ twa na mbere na kwaria kiugo kĩa Ngai. Nĩtwamũthomeraga mathomo maitũ merĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli na thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo wa kerĩ. Na ithoma rĩrĩ ritũ rĩa mbere nĩ twĩ rũgano rwa ndungata ici cianyitĩtwo na nĩ gũthiĩ mathiĩte magatahwo tondũ mũthamaki nĩ aigĩte nĩ ekwenda anake arũngarũ, nĩ ekwenda anake mena ũtaũku nĩ getha mamũtungatagĩre. Na haha nĩho kĩambĩrĩria kĩa andũ aya twĩtaga Abedi-nego, Meshaki Rĩrĩa maanyitirwo na Danieli makĩnyitwo magĩthiĩ bũrũri ũyũ marĩ, nĩgetha matuĩke a gũtungatagĩra mũthamaki. Na rĩrĩa maanyitirwo kuo, kana, ma, kana rĩrĩa mũthamaki endaga, he maũndũ marĩa augire angĩenda me thĩinĩ wa anake aya ekũreherwo, na nĩ amagwetire maũndũ matiganĩte mũno hau. Na akĩreherwo anake ana, na Danieli aarĩ ũmwe wa anake acio. Mwathani agocwo. Na ũndũ ũmwe warĩ ki mũno, anake aya maarĩ meke, nĩ maarĩ mathomithio language ya andũ ya kũndũ kũu, na nĩ maarĩ makorũo makĩrĩa rũĩga kana irio cia kuma mbe- metha-inĩ ya mũthamaki. Na hakĩrĩ na ndibei ya mũthamaki, hakĩrĩ na irio ciake. No Danieli ũndũ ũmwe augire atĩrĩrĩ, we nĩ ekwenda arekwo ndagethahie na indo cia kwa mũthamaki. Mwathani agocwo! Kĩongo gĩa kĩhunjio gĩakwa nĩ gũkorwo ũte ũigĩtwo apart. Rĩu ndingiuga ingiuga atĩa na Gĩkũyũ? It is been set apart. Tondũ wee wĩ kĩndũ kĩa goro mũno. Mwathani agocwo. Mũndũ gwĩtwo Danieli, nĩ kũmenya amenyire we nĩ wa goro mũno, tondũ maũndũ marĩa mũthamaki endaga, nĩ amenyire e namo. Tondũ angĩkorwo ndaarĩ namo, we ndangĩathurirwo. Mwathani agocwo. Ithuĩ na ithuĩ nĩ gũthuurwo twathuurirwo nĩ Mwathani na tũgathuurwo na njĩra ya mwanya mũno. Nĩ thogora tũrutĩirwo na ti thogora mũhũthũ mũno, nĩ thogora wa mũtharaba-inĩ. Jesu agĩkua mũtharaba-inĩ nĩ tondũ witũ, tũgĩtuĩka Akristiano na nĩkĩo twĩtagwo Akristiano mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mbaara tũrũĩirwo na nĩ thogora tũrutĩirwo, thogora wa mũnene mũno ũcio wa mũtharaba. Mwathani agocwo. Koguo mũndũ wĩtwo Danieli nĩamenyire we ndagwĩthahia na irio cia kũ mũthamaki tondũ we nĩamenyire nĩ mũndũ wa thogora mũnene mũno. Naho harĩa twekora ithoma ritũ rĩa kerĩ thĩinĩ ibuku rĩa Timotheo, na nĩho ngwenda tũndũrero naho tũkĩnyitithanagia na kiugo kĩu gitũ gĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli. Ciugo citũ cia gũtũtongoria ciuma thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa Timotheo wa kerĩ.

Ndĩrenda twarie ũhoro wa kĩndũ kĩigĩtwo nĩ tondũ wa gũtuĩka nĩ kĩndũ kĩega kĩa wĩra ũngĩtĩĩka. Na rĩu-rĩ, mwandĩki wa ibuku rĩrĩ rĩa Timotheo nĩ mũndũ wĩtwo Paul, na akĩandĩka nĩ aratuonia wega, araria na mbica hũthũ mũno ya gũtuonia mbica ya nyũmba nene. Na hau mbere nĩ akwarĩtie ciugo nene mũno cia mũndũ ũrĩa agĩrĩire gũikara e mũndũ mũtĩĩku wa kũrutithia, wa, ũ- ũngĩruta wĩra mwega wa gũtĩĩthia ũrĩa ũmwĩtĩte. Na rĩu-rĩ, Paulo nĩ aratuonereria mbica, agatuonia ũhoro wa nyũmba nene, araingĩra thĩinĩ wa nyũmba, akaingĩria andũ thĩinĩ ma meciria make thĩinĩ wa nyũmba, Akamonia thĩinĩ wa nyũmba nene-rĩ, nĩ irĩ indo itiganĩte, o ta ũrĩa kũrĩa tuumĩte kwĩ indo itiganĩte thĩinĩ wa nyũmba citũ. Nĩ kũrĩ itĩ, nĩ kũrĩ TV, nĩ kũrĩ indo ingĩ tũhithĩte na tũkaiga strong room. No rĩrĩ, thĩinĩ wa nyũmba ĩyo itũ-rĩ, indo imwe cikoragwo kuo, ingĩ nĩ cia gũtĩĩka na ingĩ ti cia gũtĩĩka. Mwathani agocwo. Ingĩ nĩ tũrutithagia wĩra na ingĩ tũtirutithagia wĩra. na noho tuonaga mbica ya rĩrĩ kwĩ indo tũkoragwo tũigĩte icio ndũhũthagĩra ona nĩ wariganĩirwo nĩcio tondũ mawĩra marĩa ciarutaga kana ibatiĩ gũkorwo ciru- cikĩruta ithiĩ ndagĩka ĩno kwa ihinda rĩu itikoragwo ikĩruta no taguo thĩinĩ wa nyũmba ya ngai andũ nĩ metĩtwo na mĩtĩre ĩtiganĩte No rĩrĩ, nĩ wega twĩyũrie atĩrĩrĩ, hihi Ngai nĩ atwĩtĩte thĩinĩ wa nyũmba yake nĩgetha tũkorwo tũkĩruta wĩra ũrĩa ũngĩtĩĩka kana ũrĩa ũtangĩtĩĩka? Paulo nĩ arageria kwĩra Timotheo atĩrĩrĩ, no hakĩrĩ ũguo-rĩ, mũndũ angĩĩtheria, rĩu nĩ anjia kwaria ũhoro wa mũndũ, mbere akwaragia ũhoro wa indo, no rĩu-rĩ, mũndũ angĩĩtheria no atuo ta kĩndũ kĩngĩtĩĩka. Ngwenda kwaria kiugo gĩkĩ kĩa Ngai na ũhoro wa kwaria na ngerekano itiganĩte nĩgetha Ngai atũteithie kũnyita ũrĩa Ngai arenda mũthenya wa ũmũthĩ. Nyũmba ĩyo citũ tũkoragwo rĩ, na aciari a tene na me gũkũ no mambie mi witness. Tene nĩ gwakoragwo na ndiroo yaigagwo wega mũno na mũciari wa mũtumia akoragwo na service ya ndiroo ĩyo. Nĩ aakoragwo na ikombe, nĩ aakoragwo na thani, na mbirika na gĩbũyũ ciaigagwo kũu. Na mũciari nĩ atendaga kuuga atĩ indo icio ciĩ kũu nyũmba ĩyo nĩ ikombe na thani na mbirika na gĩ- na- na gĩbũyũ kĩa mũgeni. Tiguo gwakoragwo? Ĩĩ, gwakoragwo na thani na mbirika na ikombe cia ageni, na itiahutagio nĩ mũndũ ũngĩ. tiga rĩrĩa gwoka mũgeni mũciari akaruta nĩgetha ahote gũserve ageni ake arĩe nao. No ikombe ici ingĩ cia, cia, cia plastic twahũthagĩra kũu, gĩkombe kĩrĩa gĩkuĩte- gĩkuĩ- gĩkuĩ- gĩkuĩ- gĩkuĩ- gĩkuĩte mĩromo nĩkĩo agakũheaga, thani ĩrĩa ndũrĩku nĩyo ĩkoragwo ĩ riko, nĩyo ĩraruta mawĩra marĩa me riko mũno. Mwathani agocwo. No rĩrĩa mũgeni oka, rĩrĩa district yakinya, nĩcio ciarutagwo ihenya mũno, Rĩrĩa pastor angĩokire, cũcũ wa kuma kũ na oke, nĩcio ciarutagwo nĩgetha cihũthĩrwo tondũ ona twaciĩtaga ikombe cia ageni. Mwathani agocwo. Tondũ ciarĩ cia gũtĩ, cia gũtĩĩka. Nĩ wega endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, tũmenye ona ithuĩ Ngai atwĩtĩte, twĩtĩtwo thĩinĩ wa wĩra wake, na nĩ wega ona ithuĩ twĩyũrie thĩinĩ wa ngoro citũ atĩrĩrĩ, ĩ hihi Ngai atwĩtĩte tũrute wĩra ũrĩa wa gũtĩĩka? Mwathani agoocwo. Na no mbere no mũhaka tũmenye ithuĩ, ithuĩ ene no mũhaka tũngĩkorwo tũrĩ andũ a gũtĩĩka. Tũkorwo andũ mangĩtĩĩka ithuĩ ene. Ta kĩndũ kĩu gĩakoragwo kĩigĩtwo ndirũ ĩyo, na nĩ wamenyaga we ũngĩhĩtia ũnyitwo nĩ maũndũ maku ũkĩrute. Mũciari gĩkoragwo gĩkĩnyua gĩkombe na, ũkĩnyua cai nakĩo, nĩ angĩakũũririe, we wĩ mũgeni? Na nĩkĩo cemai na kĩ? Na mbaara, tondũ kĩndũ kĩrĩa hũthĩrire kĩo kĩene nĩ gĩa gũtĩĩka. Mwathani agoocwo. Na ithuĩ, endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, Ngai nĩatwĩtĩĩte ametuita, na akatueka wakfu, atũrutĩte kũrĩ andũ aingĩ mũno, atũrutĩte thĩinĩ wa thĩ, agatũiga thĩinĩ wa ndiroo yake, nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a gũtĩĩka. Mwathani agoocwo. Tũrĩ andũ a gwĩka atĩa? Rĩrĩa weyona ũguo ũgĩkinyũkia, Na ukamenyaga we nĩũrutĩirwo thogora mũnene mũno. Kuna gharama kubwa imetolewa kwa sababu yako. Na nĩkĩo ũretwo Mũkristiano tondũ hena thogora mũnene Ngai akũrutĩire. We ũkamenyaga we wĩ mũndũ wa gũtĩĩka. We ona no ugage niĩ ndĩ gĩkombe kĩa ndiroo, ndĩ gĩkombe kĩa mũgeni, kwa maana wewe ni mtu wa kupewa heshima na Mwenyezi Mungu. We ni mtu wa kupewa heshima kwa maana wewe umetengwa na umewekwa wakfu. Mwathani agocwo. Na nokĩo mũndũ wetwo Danieli. Danieli nĩemenyire we Ena apossesete maũndũ macio mothe mũthamaki endaga, we ndangĩthũkia na indo cia kwa mũthamaki. No endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani nĩ atĩrĩrĩ, rĩngĩ nĩtũretwo nĩ Mwathani, na ningĩ nĩtwetirwo nĩ Ngai, no ningĩ nĩtũrekora nĩtwetokoyanirie ndaka-inĩ tũgĩcoka na kũrĩa twaurutĩtwo. No Ngai ucio ti wendi wake. Mwathani agocwo. Ucio ti wendi wa Ngai. Atĩ akorwo ta tũ backslidĩte maũndũ marĩa atũtunyũkithire kuma kũrĩ mo. Tũgakorwo rĩngĩ nĩmo tũrakorwo mũthenya wa ũmũthĩ tũrakenera. Mwathani agocwo. Nĩ tũrutĩtwo thĩinĩ wa wĩhia. Tũgakorwo nĩ tũrakenera wĩhia ũrĩa twehagia. Tũgakorwo akristiano nĩ maracoka wĩhia-inĩ. Tũrutĩtwo thĩinĩ wa muku na njũgitano. Tũguo Timotheo arerwo. Nĩ tũgakorwo tũrutĩtwo thĩinĩ wa ndeto itarĩ na itarĩ na kĩguni. no tũgakorwo nĩ tũre entertain ndeto itarĩ na kĩguni ngai nake akarakara na agatura agatũririkania inyuĩ mũrĩ andũ akwa akwa nyendete na ngagũra na thogora mũnene mũno mwathani agocwo nĩ wega wĩyũria atĩrĩrĩ ĩ hi- hihi niĩ ndĩ kĩndũ kĩigĩtwo kando nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũngĩtĩĩka Mwathani agocwo. Nĩ wega wĩyũrie atĩrĩrĩ, Ngai hihi nĩ akũigĩte mwanya-inĩ kana, kana ana, amekuweka kando kwa sababu ya kazi ambayo ni kazi njema ambayo ni kazi ya kupewa heshima. Mwathani agocwo. No uge ta Danieli atĩrĩrĩ, ona irio cia mũthamaki cina cama ũũ rĩ, tondũ thĩ ĩna cama, the world is so sweet. Ĩna maũndũ maingĩ mũno maronania mena cama mũno, rĩngĩ ũkoneka ta kwa Ngai ta kwĩ- ta gwĩ kũmboeku, no kwa Ngai ti kũmboeku. Danieli aigire atĩ, ona irio icio cianunga wega, ona cia cama wega, niĩ ndiũĩ gwĩtukania nacio, atĩ nĩgetha mwa- niĩ nduĩke atĩ ndĩ wacio. Aca, niĩ nĩndĩramenya thogora wakwa. Na wĩna mũ- wĩta mũkristiano, no mũhaka ũrũgame ki, uge niĩ ndĩ mũkristiano kũna, ona thĩ ĩngĩthiĩ mwena ũyũ, kaba ndigwo no niĩ nũngie. Mwathani agocwo nigetha turugamirire ukristiano. Riria wamenya we Ngai niaguthurire na agigwikira ruri, Ngai niaguthurire na agikuiga kando, niwagirire kuruirira ukristiano. Mwathani agocwo. Niwagirire kuregana na maundu mothe ma thi, maundu mothe mangikenia mundu, maria mangigukenia, mata matirakenia Ngai, nowe tu marakenia, macio Ngai ndakenagio nimo. Mwathani agocwo. No riria wamenya ati we Ngai niagwitite, na mũndũ wĩtĩtwo nĩ Mwathani na akaigwo kando, maya nĩmo maũndũ marĩa akoragwo namo. A person who is called and set apart by God akoragwo ahana ũũ, nĩoĩ purpose yake. Bwana apewe sifa. If you know and you have been set apart, you know your purpose. Hihi we nĩũĩ gĩtũmi gĩaku? Nĩũĩ gĩtũmi gĩaku? O kĩndũ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo nene tũrerwo thĩinĩ wa Timotheo nĩ ĩrĩ purpose yayo. Ndũngĩkora mũndũ akĩnyua cai na thani na ndũngĩkora mũndũ akĩrĩa gĩtheri na gĩkombe. Thani ĩ wĩra wayo, gĩkombe kĩ wĩra wa kĩ? Wakĩo. We nĩ ũĩ purpose yaku? Wetĩirwo kĩ nĩ Mwathani? Nĩkĩ Ngai agwĩtire? Na rĩrĩa agwĩtire nĩ akũmenyithirie gĩtũmi gĩaku gĩa gũgwĩta. nĩ ũrarutĩra Ngai wĩra. Gĩtũmi kĩmwe kĩa Ngai gũgwĩta, the one purpose of God to call you, nĩ kũmũrutĩra wĩra. Kũmũrutĩra wĩra ũtarĩ na kũnoga, kũmũrutĩra wĩra ũtarĩ na ũtarĩ ũtarĩ na ũhinga, kũmũrutĩra wĩra ũtarĩ na kũnuguna, kũmũrutĩra wĩra na kwenda gwaku kũnene mũno. Mwathani agocwo. Ũguo nĩguo, ĩyo nĩyo kũmenya purpose. Rĩrĩa wamenya you have been set apart, rĩrĩa wamenya Ngai nĩ akũigĩte, nĩ ũmenyaga purpose yaku. Hihi nĩ ũĩ gĩtũmi gĩaku?

Tondũ you are set apart. Mũndũ wĩtagwo Danieli nĩ amenyire value yake ĩrĩa e nayo thĩinĩ wa the kingdom of God. Na nĩkĩo aigire niĩ ndigwĩthahia na irio cia kũmatha- kwa mũthamaki tondũ nĩ njũĩ value yakwa. I know my value. Mũthenya wa ũmũthĩ akristiano aingĩ they are corrupting themselves tondũ matiũĩ value yao. They don't know their value. na rĩrĩa mũndũ emenya value yake we to mũndũ wa kuoywo na njeki ĩmwe mwathani agocwo nĩ ngũheanĩte example thĩinĩ wa gĩthomo gĩa gĩthũngũ ndoiga atĩrĩrĩ mũndũ ũmwe andũ erĩ nĩ mathire makĩgũthana na ngari ciao cikĩgũthana ngari ĩmwe yarĩ mũthemba wa Mercedes na ngari ĩyo ĩngĩ yarĩ ngari o hũthũ yarĩ ngari ici nene no rĩrĩ rĩrĩa ngari icio ciatuire gũkuo nĩgetha cikĩeherio barabara Ngari ĩno nini ĩtarĩ Mercedes yakuirwo na kũgucio, no kĩ break down gĩokire hau gĩkĩgucia ngari ihenya, mwathani agocwo. No ĩno ĩngĩ yetĩirwo break down ĩkĩhaicio igũrũ rĩa ngari ĩngĩ ĩgĩkuo nĩ tondũ wa kĩndũ twĩtaga value. Mwathani agocwo. No mũhaka ũmenye value yaku wĩ ta mũkristiano. You must know your value. We ti mũndũ wa gũkuagwo o ũguo, we mũndũ wa kũheo gĩtĩo tondũ we nĩ wĩhete value. Mwathani agocwo rĩrĩa wamenya you have been set apart by God nĩgetha ũhũthĩrwo nĩ Ngai na wĩra ũrĩa mwega. Na wĩra wake mwega atwĩtĩire nĩ evangelism. kũhunjia ciugo kiugo kĩa Ngai. Na tũtihunjagia tu na kũrũgama thĩinĩ wa purupiti ĩno, tũhunjagia ona rĩrĩa tũrathiĩ na barabara, ona rĩrĩa ũraria, ona rĩrĩa ũrarĩa, ona rĩrĩa ũreka maũndũ matiganĩte, you preach the word of God. Mwathani agocwo. Now you must know your value.

Mũndũ wĩragwo ũndũ akaigua. Mũndũ ũthomithagio akanyita. Rĩrĩa Ngai akwĩra gacĩra gaka ũgerete ti kega, agagũkania. Because God will always teach us every day. Atũthomithagia o mũthenya o mũthenya. Nĩ wega. Mũndũ ũrĩa ũcetetwo apart nĩ teachable. Nĩamenyaga Ngai akĩmũ correct. Akamenya njĩra ici Ngai ndarenda ngere. Because our God is a teacher. And so we must be teachable. Bwana apewe sifa. Rĩrĩa twatho- Ngai atũruta a- atwĩta na atũiga kando na arĩa angĩ, atũiga kando na maũndũ ma thĩ, nĩendaga tũkorwo tũrĩ andũ teachable. Nĩ wega endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani ũmenye atĩrĩ na wĩyũrie atĩrĩrĩ, am I teachable? Hihi am I correctable? Em- Elder district akwĩra kaũndũ kana ndũrathiĩ wega, rĩngĩ no ko we no kũmũgambĩra ũmũgambagĩrĩra. Rĩrĩa mũciari aku akwĩra ndũreka wega, we no kuga ugaga we ndũĩ we ndũĩ are you teachable bwana apewe sifa are you teachable wega rĩu ta kristiano na ngai etĩte mũthenya wa ũmũthĩ na agatũiga kando na maũndũ marĩa mangĩ mothe ithe rutĩire thogora mũnene tũkorwo tũrĩ andũ maiguaga na mangĩtarĩrĩka mwathani agocwo Point ĩngĩ ya mũndũ ũigĩtwo kando na maũndũ marĩa mangĩ mothe nĩgetha ahũthĩrwo na wĩra ũrĩa mũtĩĩku nĩ mũndũ ũĩ standard yake. He knows his standard or she understand her standard. Standard ndiũĩ ingĩmĩtua atĩa na gĩkũyũ no nĩ standard. nĩoĩ standard kĩ nĩoĩ standard yake nĩoĩ kĩrathi standard no tũmĩte nĩ kĩrathi tũtirigaga standard one na standard two mũndũ nĩoĩ kĩra kĩrathi ngai nĩ akũigĩte kĩrathi kĩngĩ twĩtaga kĩrathi kĩa mũkristiano no mũhaka ũkorwo rĩu we kĩrathi gĩaku to kĩrathi tu nĩ kĩrathi kĩa mũkristiano na mũkristiano kũna mũkristiano ũrerũgamia ta mũkristiano to nĩoĩ standard yake do you know your standard Mũkristiano mwega ĩkaga na standard njega, ĩkaga ta Mũkristiano, aragia ta Mũkristiano, tondũ kĩu nĩkĩo kĩrathi kĩrĩa Ngai amũigĩte. Do you know your standard? Praise be to God. Je, wewe unafahamu your standard? Do you know your standard? Toyũ nĩ, nĩ, nĩ hinya mũno atĩ mwana wa standard eight etue mwana wa PP one. Ona ũcio angĩkorwo e mũndũ ũroneka e mũndũ mũkĩ, e mũndũ ũtarĩ mũgĩ, e mũndũ ũrenyihia, ta tara mũkiristiano. Kaĩ agĩte na standard njega ambatĩrĩtie agĩcokia thĩ? Maũndũ marĩa Ngai atũrutire kuma kũrĩ mo ũgĩcokia kuma ũgĩcokia kũrĩ mo. Ngai akũrutire haha wĩcokie akũrutire haha na wĩ haha wĩcokie haha. Ngai akũrutire mehia-inĩ kũndũ wetugutokanagio ũtarĩ na mũndũ maũndũ kũndũ kũrĩa tũinaga rwĩmbo ndahunyũkĩte ngiuma kwa waing'a Jesu akĩnjoya agĩthambia wega akĩhaka maguta Kwa waing'a ndigacoka, no kũrĩa andũ no maracoka kwa waing'a. Mwathani agocwo. Andũ no meracokia kwa waing'a na maũndũ maingĩ matiganĩte. Maracokia kwa waing'a na maũndũ ma ndũire matarandi value thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo tugaga kwa waing'a ndigacoka tondũ nĩ understand your standard. Mwathani agocwo. Do you know your standard this morning? Do you understand your standard? Na nĩwamenya kĩrathi kĩrĩa ũrĩa kĩendaga. Bwana apewe sifa. Ta mundu angĩthiĩ standard ya politician, he talks, he acts and he speaks like a politician. To kĩu nĩkĩo kĩrathiĩ akora akoragwo. When you are a pastor, you speak, you prophesy, you walk like a pastor. To kĩu nĩkĩo kĩrathi gĩũkĩte atĩa? Akũigĩte. No rĩu ithuĩ tũigananĩtio nĩ kĩrathi kĩmwe tũtagwo Akristiano. Standard itũ ĩgeire gũkorwo ĩiganaine. Why is our, our country full of corruption. And yet, most of us, almost 80% we are Christians. Na tugaga tũtirĩ tũtiyaga no nĩ kũraiywo tondũ standard itũ we have lowered our standard bwana ape sifa ngai arotũteithia tũmate kũmenya harĩa ngai endaga tũkorwo bwana apewe sifa Lakini nĩ mũndũ ũĩ standard yake. He lives in an, a, a life of integrity. Aikaraga mũtũũrĩre wĩna ũigĩrĩrĩki. We wĩna ũigĩrĩrĩki thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku. Rĩrĩa ũraikara mĩtũũrĩre waku, we wĩna ũigĩrĩrĩki. Tondũ you must be a person who lives a life of integrity. Wĩna ũigĩrĩrĩki. Wĩ mũtumia wa ngirũndĩ, wĩna ũigĩrĩrĩki thĩinĩ wa gĩkundi kĩrĩa ũhetwo. ĩ mũthuri wa PCMF have you, do you have integrity thĩinĩ wa ofisi ĩyo hetwo thĩinĩ wa district ya deacon do you have integrity wĩna ũigĩrĩrĩki tondũ ngai nĩ atũhete ũigĩrĩrĩki mũndũ awigĩtwo kando nĩ mwathani and being set apart no mũhaka akorwo na ũigĩrĩrĩki last but not least mũndũ ũtengetwo kando na akaigwo nĩ mwathani nĩ akoragwo na rũũri Na nĩruo identity. Mwathani agocwo. Mũndũ wĩkoretwo aigĩtwo kando nĩ tondũ wa wĩra wothe mwagĩrĩru na mwega nĩ akoragwo na identity. Ũngĩthiĩ kũrĩa kwa Maathai, Maathai macinaga ng'ombe ciao rũũa nĩgetha ng'ombe ĩkamenyekaga nĩ ya ng'ania. Mũndũ agekĩra rũũri rwa. rũũri rwake. O na mbũri no ciĩkagĩrũo mũndũ akamenya rũũru, mbũri ciake ciĩ rũũru-inĩ tondũ nĩ ekĩrĩte rũũri. Nake Kristo nĩ aatwĩkĩrire rũũri. No rĩrĩ, rũũri rwa Kristo rũtimenyekaga. Ndingĩcemania nawe menye kana wĩ mũhonoku kana ndũrĩ mũhonoku. No ciĩko na kwaria gwaku nĩ gũtũmaga menye kana wee wĩ na rũũri. Mwathani agoocwo. Praise be to God. Mantu magamenyekana we, nĩ kũmenyekanaga we wĩ na rũũri rwa ũngai. We wĩ na rũũri rwa kũmenyeka we wĩ na ũngai thĩinĩ waku. We wĩ Mũkristiano tondũ wa mĩtugo ĩrĩa ũreka. We wĩ Mũkristiano tondũ wa maũndũ marĩa ũreka. Praise be to God. Rĩrĩ, o hau ha thĩinĩ wa nyũmba nene ĩna maũndũ maingĩ mũno ĩrerwo thĩinĩ wa mo ĩ, hau ngũmwĩraga ha indo cia ndiroo ĩ, aciari a tene arĩa marĩ hau gabere, Nĩ maraheanaga ikombe kũu gĩcagi-inĩ rĩrĩa kwagĩa macakaya kana kwagĩa ũhiki. Na tondũ ikombe cia icagi cikoragwo cihanaine, nĩgetha mũciari amenye gĩkombe gĩake, arekagĩra gĩkombe gĩake karũrigi. Niĩ mũtinakora anga ithuĩ andũ arĩa twĩ na mĩaka seventy no niĩ anga haha ndĩ na mĩaka seventy nĩ twakorire andũ acio. Mekagĩra karũrigi. either ka blue, nyina wa njoki agekĩra ka blue, nyina wa kamau agekĩra gatune. Nĩgetha ikombe ciathoboca na kũrĩa iruga-inĩ, iruga rĩrĩa rĩgatirihwo, magĩthiĩ gũ sort out ikombe, nyina wa kamau nĩakamenya gakwa nĩ gatune, ka nyina wa njoroge nĩ ka rangi wa blue. Mwathani agocwo nĩ tondũ wa ũhũthũ wa gwĩka atĩa? Wa gũ sort. No kĩrĩa kĩramenya, kĩramenyekana nakĩo, tondũ ikombe nĩ cihanaine, nĩ karũrigi karĩa gekĩrĩtwo. Mwathani agocwo. Na andũ rĩngĩ nĩkorwo nĩma, nĩmamenyaga, nyina wa ng'ania endete blue, indo ciake ciothe nĩ cia blue. Bwana apewe sifa. Na ithuĩ nĩtwĩkĩrĩtwo identity nĩ Ngai. Nĩatwĩkĩte rũri rwa mũtharaba, na nĩatũgũrire na thogora mũnene mũno, na nĩendaga twĩke na tũ act ta Jesu. Nĩendaga tũ act na kwendana, na kũiguanĩra tha. Na kũmũrutĩra wĩra maũndũ-inĩ maitũ mothe. Mwathani agocwo. Ta wĩyũria atĩrĩrĩ, Do I have an identity? Ĩmenyithanagia arĩa angĩ atĩ niĩ, niĩ ndĩ wa Jesu. Niĩ ndĩ wa Jesu. To kuga tu, no nĩ ndĩ na rũũri ruonanagia niĩ ndĩ wa Jesu. Ciĩko ciakwa thĩinĩ wa itũũra ritũ nĩ imoĩ niĩ ndĩ wa Jesu. Ndũkahane ta mũndũ tũheaga rũgano rwake, mũtumia wĩho, warĩ wa kanitha mũno, ndiguga kana arĩ wa Giũndĩ kana arĩ wa Cũa kana arĩ wa Angirikani kana warĩ wa kĩ. No mũtumia ũmwe nĩ aatũmire ciana ciake cithiĩ ciga- cigi- cithiĩ gĩthĩi. Na rĩrĩa ciathire gĩthĩi, ciathiĩ gĩthĩi gũthĩithia mũtu igĩcererwo. Na nĩ tũĩ ihĩĩ cia tene ũrĩa ciekaga, ciathiaga na mũbara na mũtu wĩ mbagi-inĩ, mbembe ciĩ mbagi-inĩ cigi- cigĩthiĩ ciagi. Rĩu ihĩĩ ciathiĩ gũthĩithia mũtu. Rĩrĩa ciathĩithirie mũtu, cikiuma gĩthĩi-inĩ, cigĩcemania na mũtumia waigwo nĩ ngari gathoko ga kwao. Ciki- makĩmũ- makĩ- ma- Mũtumia akĩũria ihĩĩ, ndirenda mũndũ ware kwa mũtumia mũhonoku, tondũ niĩ thabarĩ yakwa nĩ ya- nĩndatukĩrĩrwo na ndĩrathiĩ haraihu mũno. Ndarĩrĩre kuo kwa mũtumia mũhonoku. Ngaaroka gũthiĩ rũciũ ngĩĩonaga. Mwathani agoocwo. Ihĩĩ cikĩhũũra meciiria, cikĩhũũra meciiria, cikiuga, No kwa nyina wa Ng'ania. Na kwa nyina wa Ng'ania kwarĩ mũrĩmo warĩ haraihu mũno. Ihĩĩ ciakwa na mĩbara yacio na mũtu wao makĩringa mũrĩmo me na mũtumia ũcio wake wakendaga gũthiĩ kwa mũtumia mũhonoku. Na maakinya kũu, makiuga, Nyina wa Ng'ania! Twacobaine na mũtumia ũyũ-ĩ, atwĩra tũmũrehe kwa mũtumia mũhonoku-ĩ, twaiga tũmũrehe gwa gwaku. Mũtumia agĩkenera ihĩĩ, akĩingĩra nyũmba, akĩoya marigũ, agĩcihe mũndũ irigũ rĩmwe rĩmwe, akĩmwĩra nĩ thengiũ tondũ wa kũndehera mũge mũgeni. Ihĩĩ cikĩrana nĩ ma mũtumia wakwa ũrĩa mũhonoku. Ihĩĩ cikĩoya ibara ciayo na mũtu ci- magĩka atĩa? Magĩcoka mũrĩmo wa kwao. Magĩkora mamu wao arakarĩte, arakarĩte mũno. Kũu no kũrumana arumana akĩũragia ndamũciarire wa ndũĩ. Mwathani agocwo. No na nĩ atumia arĩa tene arĩa marumanaga na hĩndĩ ĩyo nake tũtiũĩ kana arĩ mũhonoku. Thutha mũtheri akiumũria mũcereirwo kwĩra mũtu nĩnjĩ mũtheithirie mũtheithirie mũ- mũtu tene kaĩ mũkorie raini akĩrĩ aca ithuĩ tũtinakora raini kĩrĩa twĩkire nĩ rĩrĩ tũkiuma ũguo ĩ nona ihiũ iria ciheanaga ndeto tũkorie mũtumia atwara tũmũtwĩre kwa mũtumia mũhono ithuĩ twathiĩ kwa nyina wa njoroge kũrĩa mũrĩmo ũrĩa nĩkuo rĩu twamũtiga nĩkĩo twacererwo Mũtumia akiuga atĩrĩ, Kaĩ mũtangĩmwehire gũkũ na niĩ ngoragwo ndĩ kĩ? Ndĩ mũhonoku. Mwathani agoocwo. Iria cigĩtheka kiuga atĩ mamu wao nĩ mũhonoku, tondũ maũndũ marĩa ekaga ti maũndũ ma mũtumia mũhonoku, ti maũndũ ma mami mũhonoku. Mwathani agoocwo. Nĩ wega o na ithuĩ twĩyũrie atĩrĩrĩ, hihi twĩ na identity? Ona andũ na kũu nja mangiuga, Ng'ania, ma ya Ngai nĩ mũhonoku. Praise be to God. Ng'ania nĩ ma nĩ mwĩte nĩ mwathani nĩ ma ũtungata-inĩ ti kwĩĩta eĩtire nĩ gwĩtwo etirwo nĩ mwathani nĩ mũhonoko bwana apewe sifa an identity praise be to god type of vessel tũkaragia ũhoro wa indo cigĩtwo kando cia wĩra ũrĩa mwega no rĩrĩ thĩinĩ wa nyũmba o ĩyo ĩ nĩgetha twĩmenye rĩ nginya korwo tũkorwo na, na indo ithatũ cia veso kana ma veso ithatũ. Veso ĩmwe ĩkoragwo ĩ used, ĩ a used vessel. Veso ĩngĩ ĩkoragwo ĩ useless, na veso ya gatatũ ĩkoragwo ĩ useful. Nĩ wega thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai wĩyũrie atĩrĩrĩ, Am I used, useless or useful? Niĩ ndĩ kĩndũ kĩhũthĩre. Kĩndũ gĩtangĩhũthĩrwo nĩ kĩndũ useless, kĩndũ kĩhũthagĩrwo. Thĩinĩ wa nyũmba ĩyo yaku he kĩndũ ũtangĩte, ona ng'ania akwĩraga ndũgĩte kĩndũ gĩkĩ kĩa wĩra ũrĩkũ? Ũkauga niĩ gĩkĩ ndingĩte because it is very useful. No he kĩndũ watũmĩrire ũkĩigaga kũu it is used gĩikaraga o kũu kĩrereketete ta kĩrĩaga space ya nyũmba na gĩgathũkia maitho ma andũ tondũ gĩtũire kĩ hau gĩtirahũthĩka ti thiĩ ti ĩkome ti ĩke atĩa na he kĩndũ useless gĩtirĩ ũndũ kĩngĩka. Mwathani agocũo. Wĩyũrie gatagatĩ ga icio ithatũ ĩ we wĩ ha? thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Are you used? Are you useless? Or are you useful? Bwana ape sifa. Mwathani agocwo. Nĩ wega wĩyũrie ũguo. We wĩ thĩinĩ wa kategorĩ ĩrĩkũ? Nao thĩinĩ wa mũkristiano, nao akristiano nĩ mĩthemba ĩtatũ. Sio mĩthemba igana? Akristo nĩ mĩthemba ĩna, nĩ sorry. Akristo nĩ mĩthemba ĩna. na wakristiano mahana ũũ mũkristiano wa mbere akore mũkristiano retired mũkristiano kĩ a retired christian nĩ ũrĩ wona mũthigari aritaĩte mũthigari mũritayu ndũngĩmuona na nguo ya ya ũtungata wake wa kũrĩa arutaga wĩra gwa thigari, kana mwarimũ acokete thukuru gũthomithia, tondũ he is a reta, a retired teacher. Now we have a retired Christian. Thĩinĩ wa indo icio ciothe cia mwathani twagweta, kũrĩ akristiano amwe nĩ mano- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ retired, nĩ maritaire wĩra-inĩ wa nga,

Retired Christian. Wĩra rĩrĩa wetanĩrwo, moigaga ithuĩ twarutire ke marute, nĩ ihinda rĩao rĩa kũruta. Tondũ ithuĩ nĩ twarutire, tũheo ritaya. Mũkristiano ũngĩ, namba igĩrĩ, nĩ mũkristiano mũnogu. Nĩwe twĩtaga a tired Christian. A tired Christian. Mũ- tu mũkristiano wanogire tene Maũndũ-inĩ mothe nĩ anogire, ti athiĩ district nĩ mũnogu, ti athiĩ ngwatanĩro ya wakana na wagatano nĩ mũnogu, ti asukumwo, ahana hurumbarũ. Tondũ niĩ ndĩna hurumbarũ yakwa, ithuĩ twĩna tairasi tũthiaga off Monday. Rĩu ona niĩ ngiumĩte gĩcagi tairasi nĩ wa gũkua ndahũthagĩra hurumbarũ mũno. Niĩ kũrĩa gwitũ nĩ hũthagĩra hurumbarũ. Rĩu ndahũthĩrire hurumbarũ Monday o ĩrĩa ĩngĩ ũtige nĩ rathirire. Ngĩhape ngĩtwara thumu nayo ũrĩa mũndũ agũithagia ũguo ngĩhũrĩrwo thimũ ngĩrwo thiĩ handũ hena mũndũ ũrendekana tũthiĩ nayo ndaci tũkahoe. Rĩu ndatigia hurumbarũ yakwa mũgũnda ndamĩonire Monday ĩno ĩngĩ tondũ nĩguo ndakĩrĩ off ndamĩkorire hau. Ma ya Ngai ndiaĩrire ĩcoke thitoo.

Mwathani agocwo. No wega eyũria atĩrĩ, hihi niĩ ndĩ vessel ya wĩra wa Mwathani? Rĩu nĩ- acoke harĩa hangĩ tuma. Am I used, useless, ama useful? Ũcio mũkristiano tired. Mũkristiano namba ithatũ nĩ mũkristiano tiresome. Rĩu haha ingĩ nĩho aitũ tũragwĩra ho nĩ andũ subua. Christ- Tiresome nĩ subua. Nĩcubu, nĩcubua. Athiĩ kwaya, anogirie andũ a kwaya ĩ, ti oke tene. Athiĩ district, nĩ kũrarutwo mbeca cia kũ- cia kũrora nyina wa ng'ania tondũ nĩ arakuĩrĩirwo. Nĩwe ũcigire citikarutwo na ndararuta. Cubua. Athiĩ gĩtete gĩa atumia, na nĩ marathiĩ nĩ marathiĩ gũcokia mwana. Athumbũria atumia ĩ, Mwathani agocwo. A tiresome Christian. Oke kanitha-inĩ. Athubũrie erodasi ĩ. Nĩ enda mwana abatithio. Athubũrie, athubũrie evangelist. Na ndokaga kanitha. Tiresome. Rĩu akaiyũria atĩrĩ, who are you amongst the three? Tiresome. Arohĩtia kwĩrwo ũnĩ agiaga elder kiugaga mũtungatĩri ũgoka moka na mũrĩ aingĩ tiresome arogĩa kaũndũ ũguo na ndokaga kanitha agĩtinda akĩgia elder na thimũ ona kũrĩ ũrĩa ndiko nĩ ta ya sam nĩ wema nĩ abatiĩ gũtara mbeca no ndangĩũka no kũnogia arĩa angĩ ngai arotũteithia tũtigakorwo twĩ amongst indo iria cikoragwo thĩinĩ wa nyũmba ya ngai cia kũnogania mwathani agocwo na mũkristiano wa mũico namba inya akoe mũkristiano twĩtaga tireless ndanogaga thĩinĩ wa wĩra wa mwathani. Ta arutaga wĩra ta karagita, ndanogagio nĩ wĩra wa Ngai. Ndanogagio nĩ wĩra wa Ngai. Mũtumia ũmwe na kũu gwitũ, na ti Paris itũ, nĩ athurirwo gĩkundi kĩa Ngirũndi, akĩra mũtungatĩri na Roko Church, niĩ wĩra wa Ngai nĩ ndutĩte ihinda inene mũno, ndigũthurwo rita rĩa kana, rekei hurũke. Tũrarĩ mũthenya ũngĩ hau, kuuga aroma makwega na arĩa mamamire tene. Mwathani agocwo. Ngai ndarĩ itherũ. Ndũngiuga wĩ mũnogu nĩ wĩra wake agũtige ũguo. Ĩhĩ! Arĩa anogu nĩ arĩa makomete. Nawe tondũ ndũrĩ mũnogu, ruta wĩra wa Ngai. Be a tireless Christian. Ukiitwa uitike, fanya kazi ya Bwana. Bwana apewe sifa. Kamenya gĩtũmi kĩake gĩgũkwĩra mũtharabainĩ gĩtũmi gĩa gũgwĩta nĩ mũrutĩre wĩra. Tũrutei wĩra wa Ngai twĩ na kĩyo kĩnene mũno. Tũkĩmenyaga ithuĩ Ngai nĩatũigĩte ametuweka wakfu. Ametutenga ili tufanye kazi yake njema. Mwathani agocwo. We nĩ wega rĩu wĩyũrie mĩaraho ĩno mĩega atĩrĩrĩ, Tondũ Ngai nĩanjĩra nĩanjĩra atĩrĩrĩ, Thĩinĩ wa nyũmba yake nene kwĩna indo nyingĩ, imwe cia wĩra ũrĩa ũng- wa gũtĩĩka, na ingĩ cia wĩra ũrĩa ũtangĩtĩĩka-ĩ, niĩ ndĩ ha? Niĩ ndĩ ha? Ngĩrĩkia, ngũrĩkia na example nene njega mũno, ndĩmũũrie ndĩmũũrie atĩrĩ, hau ũikarĩte nĩ hatheru mũno? Ĩ tiguo? Hapo umekaa pamesafishwa vizuri sana. Nĩ hatheru. Hahũthĩrie duster. Arĩa tũrĩ a gĩcagi tũhũthagĩra tũhũthagĩra tũhũthagĩra mĩrengeti ĩrĩa yakũra nĩyo tũtinagia na gatagatĩ gũkara maita mana gũthambagia nayo. Twacimu nĩyo ĩrahũthĩrĩtwo gũkũ gũthambia kanitha mũthenya wa ira kana rĩrĩa yagĩthambirio. Ta imagine mũtumia ũrĩa ũrathambirie kana mũthuri ũrĩa ũrathambirie ahũthĩrĩte duster ĩyo gũthambia wega ũguo kanitha acoke amĩare haha o ta table-inĩ. Kaba gĩkĩeherio chair lady aigĩrĩre haha. kanitha yũke yone kĩremũ kĩrĩa kĩrathambiri kanitha nĩkĩo kĩ haha Ĩ chairperson ũngĩmwĩka atĩa mũndũ ũyũ LCC ĩngĩtano ya naihenya minĩti ĩgwe ya kũmũbuta nĩ tiguo kanitha tondũ arutire gĩtambaya kĩagĩrĩire na kĩamwe na kĩhoere aigĩrĩra kĩremũ kĩrĩa kĩrathambagia kanitha gwĩka atĩa No ta imagine kĩndũ kĩu kĩngĩaga gũthambia kanitha, kũngĩrathiire atĩa? Mwathani agocwo. Kĩrarutire wĩra wa gũtĩĩka, wĩra mũtĩĩku mũno, no kĩo kĩene gĩtingĩtĩĩka. Ta maka no ndĩmwĩre wega biũ, without fear or doubt, dust ĩyo ĩigĩtwo handũ na rungu mũno, Na ĩkĩgwo bucket-inĩ ĩna gĩko, no ĩrarutire wĩra wa gũtĩĩka, no yo nyene ti ndĩĩku. Gwitũ gĩcagi tũhataga nyũmba, kĩhato tũigaga thutha wa mũrango ageni matikone, no kĩrutĩte wĩra wa gũtĩĩka. Wĩyũrie mbere ya Ngai atĩrĩrĩ, hihi no ũkorwo ũrutaga wĩra mwega thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai no we mwene ndũngĩtĩĩka? You are very good gentleman and gentle lady no ndũngĩtĩĩka we mwene. Wĩra waku nĩ perfect. Ũtongoragia service wega. Ũhunjagia wega mũno no we mwene ndũngĩtĩĩka. Mwathani agocwo. Nĩ wega twĩyũrie, thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai-ĩ, ithuĩ ene no mũhaka tũkorwo tũrĩ a gũtĩĩka na tũrutaga wĩra wa Ngai ũrĩa ũngĩtĩĩka tondũ Ngai nĩatũigĩte, he has set us apart as a vessel of honour. Praise be to God. Ngai atũrathime na atwĩke wega. Na tũgĩthuthuria thĩinĩ wa ngoro citũ atĩ Ngai nĩ gũtwĩta atwĩtĩte. Ogĩte thĩinĩ wa nyũmba yake agatũthuthuria na no enda ithuĩ twĩ set apart. Toguo Danieli aigire niĩ ndigwĩtha irio cia mũ- mũ- cia mũthamaki. Na toguo tuonio nĩ thĩinĩ wa Timotheo atĩ thĩinĩ wa nyũmba nene yothe kwĩna indo nyingĩ cia gũtĩa na ingĩ citangĩtĩĩka. no indo cia gũtĩĩka cikaraga ũũ. Nĩ ciaragia maũndũ marĩa moru, citikaraga ũguo cikĩaragia maũndũ matagĩrĩire, cikaraga nĩgetha ciĩmenyithanie na Mwathani. Mwathani agocwo. Rĩrĩa ũratũrathima rũcinĩ rũrũ rwega, tũgĩciria ũhoro ũcio, atĩ tũikare ta andũ mangĩtĩĩka. Praise be to God. Mwathani agocwo. Nũ wĩ haha ũngĩenda kũheana mũtũrĩre wake kwĩ Mwathani? Areganie kuma ũmũthĩ. Nĩ ngwenda gũkorwo ndĩ kĩndũ gĩa gũtĩĩka. Bible yatwĩra atĩrĩrĩ, Na ũcio nake ũngĩĩmenya ndahũthagĩrwo nĩ wĩra ũrĩa mwega wa ũtarĩ wa gũtĩĩka, angĩĩtheria, angĩĩtheria, no ahũthĩrwo nĩ mwene nyũmba ta kĩndũ kĩega gĩa gũtĩĩka. Nani ako katika hili nyumba siku ya leo nasema ya kwamba mimi ninataka kuwekwa wakfu, kuneana muoyo wakwa kwĩ Ngai. nduĩke kĩndũ kĩngĩtĩĩka oiga niĩ ngai nĩ ndona ndĩrarĩ kũraihu mũno no nĩ ngwenda atherie rĩu andue ta kĩndũ gĩa gũtĩĩka uko hapa mara hapa ngai nĩ aretana nĩarenda gũgũtheria nĩgetha mehia maku ariganĩrwo nĩmo agũtue ta kĩndũ kĩngĩtĩĩka ngĩrĩkia biũ t- mũndũ ũcio gũthaka biti kau gathiage gathiage na mbere hĩndĩ ĩmwe nĩ kwarĩ na mũthuri warĩ wa- warĩ njanji mũnene mũno bũrũri ũmwe akĩhĩtũka handũ ena ngari yake nene agĩkora mũndũ wĩ iria-inĩ aremetwo nĩ gũtubĩra nake na mũthuri ũyũ nĩ gũkua arakua tondũ nĩ aremetwo nĩ gũtubĩra akiuma akĩiga ngari yake kando agĩ- akĩingĩra maĩ-inĩ agĩthiĩ akĩhonokia mũndũrũme ũrĩa akĩmũiga kando agĩtũma acokwo nĩ muoyo wa gwa kuoka agĩcoka akĩmwĩra wĩthiĩre na mũthuri akĩhaica ngari yake agĩthiĩ nake mũndũrũme ũrĩa wahonokio agĩthiĩ na maũndũ make marĩa ekaga ma ndũire ma itũũra rĩu no kumbe mũthuri arĩ mũici na arĩ mũndũ mwaganu nĩ akĩire mũthenya ũmwe agĩtwarwo igoti-inĩ na rĩrĩa arĩ igoti-inĩ atuĩrwo cira akĩ- akiuga atĩrĩrĩ itanathiĩ korokoro nĩ ngwenda kuga ũndũ ũmwe iwa ona kĩrwo uga kiuga atĩrĩrĩ njanji we wĩ mũthuri ũrĩa ndonire mũthenya ũrĩa ndarĩ iria-inĩ kana maĩ-inĩ ngĩkua nĩwaingĩrire ũkĩhonokia ona rĩu honokia kĩho-inĩ gĩkĩ wanduĩra Kĩmwe nĩ ndĩrakũririkana wega. No rĩrĩ, mũthenya ũcio ndarĩ mũhonokania, no mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ mũtuanĩri cira. No taguo Ngai mũthenya wa ũmũthĩ arĩ, Kristo, nĩ mũiguanĩri tha na kwĩna tha ciake nyingĩ. Nĩ aratwĩta oke atũtherie tũtuĩke kĩndũ kĩngĩtĩĩka, kwa sababu kuna siku inafika Atakuwa hakimu mkuu, karũgama thĩinĩ wa gĩtĩ gĩa cira e mũtuanĩri cira. Nĩ wega kuoya opportunity ĩno aratwĩta, aiyũirwo na ehumbĩte nguo ya tha. Rĩrĩa akehumba gĩthii gĩa gũtuanĩra cira, tũtikahota kũrũgamia cira witũ rĩngĩ tũrĩa akorwo agũtuĩte. wĩ haha kwenda kũheana mũtũrĩre waku kwĩ mwathani haya basi wacha na tuombe tukwenda mwathani gũgũtĩĩa na gũgũcokeria ngatho ta ngai witũ thengiwa nĩ tondũ mwathani wakwaria na maroho maitũ watwĩra mwathani tũikarwo mwathani twĩ kĩndũ gĩa gũtĩĩka gĩa kũhũthĩra mwathani nĩ wĩra ũrĩa mwagĩrĩru mwathani mũnene no tũkĩrĩ mothe na njĩra nyingĩ tũmenya mwathani papa citũ tũgĩe na stana tũgĩe na value nĩgetha mwathani tũgũkenie mwathani tũgũkenagie na tũgĩkene mwathani nĩ ũtwĩtĩte twĩ ta kristiano na nĩ ũtwĩte mwathani thogora mũnene mũno nĩgetha mwathani tũkorwo twĩho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ haritũ mwathani na mathĩna maitũ mwathani atĩ mwathani tũrotĩĩka na tũhũthĩre mwathani wĩra ũrĩa wa gũtĩĩka ona tũkenagie our master who is you our father at heaven Mwathani togokeni, Mwathani tore Mwathani maira maria twaruta, maira Mwathani magotoma aige makomenye, magusirie Mwathani ne wega waku. Era Mwathani toye thĩinĩ wa nyũmba ero baba mũthingu mũthenya wa ũmũthĩ, tũrĩa Mwathani ũtũrathime na ũtwĩke wega. Tũkĩingĩra Mwathani wiki ĩno Mwathani tũkũingĩra, tũrĩa Mwathani ũtũtokoi no tũ- no tũgĩe mbere, tũgĩe thutha Mwathani mwena na mwena, na ũtũhotanĩre Mwathani thĩinĩ wa mbara citũ. Amani tũtakũĩ, tũrĩa Mwathani ũthiĩ na mbere na kwĩmenyithia thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, tũkĩmenya baa mũthingu na ũgĩe na handũ thĩinĩ wa ngoro citũ wera witũ kĩmũnene tondũ nĩ wĩka ũguo wĩra-inĩ waku na mũjũ kristo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho ngai amũrathime na amwende